An ka ajwi awaya awaya ni take me mon pud dwong i wi lobo ni loyo co wan peko wa pe i tum wa ityeko ma wabedo i can kit en wun nen ni wang ma dong nino mo nama pa co oile malo mon odoko nok ci dong en Mar wabedo ata leb wor mac acani ka onongo ni pe ticno ka aboko lok wa con leb wor mac acani tim ma otime i kin rome ma laco mo omoko woko i kom dako pa lawote ni ocule ocito wa teco an lacen awaci wa wai ni jal onongo dong biacara ko onongo biacara ko man dong ngato moni ki teco nyo oculo nyedi eh nyedi ocito setting kwakane ka ca tak dako omoko kwik gini ki ejali dano ni dong nen nono dano weng dong gwok ya gwok citayel agwok dong dano tye kede i komgi ineno an nongo ceng ca apenyo bot jo ni ci gini nongo moko nining-nyi ka kenyo en aye scientific-ke dok pe niang wiya ba wiya pe panya ka keny ba. Kiny moko nining? Odok nongo gireyo iye ki nongo giketo kit kwaka mo ma hook mo dok bedo iye i jami-ni. Ka kinyo en aye i wiye ocung kic kic kic kic pe atye ka niang cura ma tikke. Jo nongo omoko awinyi gikelo dong tuktuk pien nongo situation eni Pe dong wuketa i kar ma lok me kar dong pe tingo dong calo gitye ka tingo dong ngo delayed gi dong ineno tyen joni dong kiketo gi tuk tuk nane nene pikipiki latyena adek ki joni dong tye iye dong nginya anginya nginya iiii ka oyenge dong gin yenge bene iye kunu giiiii mutoka ocanye dong gin bene icanya iye kunu.

Tezobel mene moone onyamme dong ajonone ayelone pe. Ineno, ento an wa eteco. Nen calo dong gwok gina dong tye ka keli wa ayelani. Tela moni dong teco dong Museveni omini gini. Pien teco dong kumbedi cani tye sipika me palamen. Teco dong kumbedi cani tye eh, PPS pa ladit lobo. Teco dong kumbedi cani kit bedo mono me orube. Eno, teco dong kumbedi cani. tye minister me economic monitoring ogwang teco dong gubedo caa ni tye minister me foreign affairs kwena dok ki teco teco dong gubedo caa ni otyeko i tela ineno ci atamo ni gwok gin na dong oyomo cwiny teco dok ocwale eni because tim ni en me moko nongo dong i Kandahar ni onongo kiweko woko nene ki bot ojong muken mukene winye i acholi muken mukene ki i lango gini wek jo ma lukuc ma record gi tye clear ni luyom cwiny jo ma cwinygi mako gik oyot i te ceng kany i nge ni o nen ojwat piny maber nyo dong record gi tye clear inen so tic oketo dok tic dong ocako moko kede dong i kom dek kristo ni Ocung wek tye gino mo myero wan investigate ba yom cwiny ango dok omako buteco kit eni hmm? wan wa gin no dong gubed cipika me parliament gubed dong eh, vice president kodo teco teco ineno jami ma teco nu dong gin ngeni ye dong eh, eh, no eno teco dong me cako waci gin dong gimoko wa i cam kwar ka cani Lokke uu, myero wakwed lokke kong maber. Ento yat anyira tye ka tic ba, yat anyira awinyo tye ka tic tic mo ma dano mapol kome cani gitye ka penyo nyero i lok me consultancy. En otito ento an macalo an wiya cung oo kita gini eni timme kwede uu, dong ma dong obedo mit loyo weng ma kare ma video ni dong okati ka maleng. En aye koko ma dong obedo ka koko. Yat eni nen calo yat dok dek co aye. Biko dwon nyeri obedo ka kwato bes ca. Ai. Eh, dako ling tik awa i mon. Tuko ki mon dai wang. Cwinygi tek tek mo. Nyeri dong tye awato bes ba. Gitye dai i wi gine i tuk to. Wuu, dong gitye acero ot yat. Ot yat ango gitero nyi bot dako gine lapro kemi eh dano ma otimo lapro kemistri oweko jo ni omoko ni en aye ot yat ma gitero gi iye ba eh ento dano dong obedo kati ki plan mogo ni o jali omyero gine cub en ot odude ni giti cubu ne ki tal mo maber ci nyeyo ci gigwire cut awaci

Ineno, ngat ma en dong opwoyowu ni wun wuling mo, wun pe wutel tol, ci dong imini wurwom Vice President, wuti Cipika, wuti kono ga Economic Monitoring, wuti Minista me Foreign Affairs. Dong kombeddi ca ni wun onongo dong wutye maber. Ineno, owo- ca owerre onongo dong bedo maber. Aa, kong dong wu- wubed mot eco. Jami mukene wuweko dong girome kaca. Kaboko lok!